Baabi a yɛn paati no gyina no yɛ baabi a mɛfa no sɛ ɛnhyɛ nkuran, ɛnyɛ akɔnnɔ. Da biara meka sɛ nkane na yɛka NPP a ɛyɛ paati a ɛsɛ obuo, ɔho akrakyefoɔ paati. Ɛka nti NDC nso yɛse wɔn deɛ wɔyɛ atuturafoɔ, wɔn deɛ sɛbi aburu, sɛbi kafrakyɛ, yɛse wɔn ankɔ sukuu koraa, wɔnyɛ akrakyefoɔ, wɔn deɛ wɔabasa basa basa. Nso ɛnnɛ wohwɛ a the new generation a ɛreba no wɔnom afa the NDC no as the old NPP ɛna wɔn afa NPP no as the old NDC. Wohwɛ a NDC ho ayɛ akɔnɔ koraa ayɛ dɛn abɛsen yɛ party and the data and the results are there. Yɛ party no mu deɛ ɔpanin a na na ɔdi yɛn anim kɔ election no ɔse ɔyɛ data man nti wotu mmira no ankyerɛ si a na akɔyɛ sɛ wakyea no. Wohu sɛ n'ano aba a yɛkɔtoeɛ no out of bɛyɛ two hundred and seventy six constituencies no Emu hundred and ninety nine deɛ ɛyɛ presidential ne di ntwo ɛɛ kyɛ sɛ ɛha dwen me na ɔka sɛ yɛ wɔ bɛɛ nine regions a ɛwɔ Ghana ha a wo bisa yɛ parliament ɛɛ parliamentary representation a out of ninety eight no me nua NPP ɛwɔ just five ɛna NDC wɔ maako maako ninety three ninety three yes yes ninety three versus five nna no aba a yɛ kɔ to yɛ. Woyi sɛ two point one million voters ankɔto na with about one point seven million votes difference a, yɛwɔ four regions wɔ ha a yɛnni a single member of parliament a ɔwɔ represent NPP. Nti wokɔ ebi a Volta region, wokɔ Oti, there are other regions a four of them a wokɔ a yɛnni member of parliament wɔ hɔ. Na abatoɔ a yɛkɔtoe seven regions, yɛ presidential candidate antumi anwini a single constituency. in seven regions. Yɛwɔ sixteen regions, wode compare to twenty twenty elections a, yɛ presidential candidate no baa aba a yɛkɔto, yɛ declinee in fifteen of them. In fifteen of them. So you got only one?
Only one. Only one pɛ na yɛ appreciate in vote so compare to twenty twenty abatoɔ a yɛkɔtoeɛ no. Na wɔnom yɛ a wɔn se oh ɛyɛ party no ara ne ho ayɛ he, ɛyɛ party no ara ne ho ayɛ he. Nokorɛ, na party no ho ayɛ he, na ban no ho ayɛ he. But wohwɛ so a, the data also points to the fact sɛ candidate no nyɛ candidate a nnipa yɛ dɛn? Pɛ na wɔn abɔ dwo so. Nti da biara me deɛ meka sɛ, ɛyɛ regime change. Ɛɛ, me deɛ, sɛbi o, meyɛ Ken adwuma deɛ, mɛka sɛ Ken na mede dwa ato abɛto mpanyimfoɔ anim sɛ wɔnyɛ dɛn mmoa no. But wohwɛ paa a, ɛyɛ regime change ankasa na yɛyɛ dɛn? Yɛhwehwɛ. Because wɔnom a wɔkɔto aba no, you have about close to four hundred thousand of them. Around three hundred and forty five thousand plus wɔn mo kɔ to maa yɛ parliamentary candidate no wɔn mo to maa yɛ parliamentary candidates no wie wɔn mo wie no wɔn mo hwɛ yɛ presidential candidate no na wɔn mo yɛ dɛ ɛto tia no. That should tell the party something. Yes yes yes yes sɛ wo hwɛ yɛ history yɛ abakɔsɛm a from ninety two no presidential candidate biara bɔ ne ho mmɔden se parliamentary no hwɛ dɛ total vote share na presidential candidate biara na hoɔden yɛ dɛ ɛkɔ soro. ɛsene parliamentary no ka ne nyinaa bɔ ma fiti ninety two reba nyinaa na it is only in twenty twenty four ɛna parliamentary foɔ no yɛka wɔn ahoɔden bɔ ma wɔn mo ɛkɔ dɔɔso sene presidential Even when na mo lose yɛ o. yɛ yɛ saa lose yɛ no na ɛsɛ nnɛ ma yɛ firi one thirty wohwɛ adeɛ wɔ one thirty seven seats ɛde Yeah. baa eighty seven from one sixty nine to one thirty seven to sixty seven but wonim Nkɔmmɔ no ahoɔden ne paa, baabi a egyina paa koraa nyɛ saa data ne statistics a mede ama wo yi. Nkɔmmɔ no ahoɔden, baabi a egyina kɛseɛ paa yɛ sɛ, wohwɛ Ghana abakɔsɛm a, fiti ninety two baa bɛsi ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, in the last election no, aberɛ biara party biara nya akwanya a, wɔnya akwanya som bɛyɛ mfie bɛyɛ nwɔtwe, ɛnte saa? Wohwɛ ninety two till the year two thousand a, papa a ne yɛfrɛ no Rawlings na ɔnya akwanya bɛdi ɔman no mu. Wɔn wɔnya akwanya som a space of eight years wɔ NDC one na wɔn baeɛ under constitutional rule no. Wɔn firi hɔ wɔyɛ sɛ wɔde ne vice ba a anyɛ yie Professor Mills ɛna President Kufuor nso yɛ dɛn baeɛ. President Kufuor nso nya akwanya bɛ som from the year two thousand and one ɛba ara bɛsi two thousand and eight wɔn nso wieɛ wɔyɛɛ sɛ wɔn nso de President Akufo Addo ba a wohu sɛ ɛno nso anyɛ yie o. Na ade a ɛyɛ soronko sɛ President Akufo-Addo koraa de kɔbɔɔ ne ho mmɔden winii first round no nso, Ghanafoɔ se hwɛ, motwa mo eight years awie a monyɛ dɛ, monkɔ. Woyii no nso firii hɔ a, from two thousand and eight so reba ara nso na Professor Mills san baeɛ. Ɔno koraa deɛ ɔfirii mu, sɛ wobɛkae a, ɔfirii mu ntɛm a mɛka sɛ Nyame mfa ne kra nsie. Nso akyire yɛ se yɛ fɔ so ara gye tumi no wɔn se daabi NDC foɔ eight no nyɛ dɛn ɛnsoe nti wɔn maa President Mills ara yɛ dɛn ɛtoaa so ɔtwa wiei na ɔse me deɛ mɛtwa four pɛ o mma me ntwa eight nyɛ dɛn nka ho na wɔn se masa NDC mu eight no ayɛ dɛn aso nti yɛn yɛn nsɛm yɛn ntumi ɛnte wo mfiri NDC yɛ dɛn ɛho ɛna ɔno nso wɔn de toaa no so ara ɔno nso baeɛ ara bɛsii twenty sixteen wɔ try sɛ ɔyɛ anyɛ yie. Na wo hwɛ a twenty sixteen President Akuffo Addo so bɛyɛ dɛn? Ɛbɛ fae. President Akuffo Addo so faa sixteen ara bɛsii twenty twenty four, ɛno so NPP another eight years. Na wonim twenty twenty four to twenty twenty eight sɛ yɛkɔto aba a ɛnnuru eight years, ɛyɛ a space of four years. Nti yɛ hwɛ Ghana abakɔsɛm from ninety two till now a, wo hwɛ mu paa na yɛ ka nokora kyerɛ yɛn ho a, anka ɛnnuru NPP yɛ dɛn? Ɛso. Wate aseɛ? Yeah. Wohwɛ Ghana abakɔsɛm Smart ɛne Ghana. Ɛhɔ na nka mereba koraa because if that's the analysis a then I think sɛ you don't stand a chance in twenty twenty eight. Eh, eh, ah, eh, Smart we Ghana update. ordinarily, ideally, we shouldn't have stood a chance sɛ yɛkɔ election na nka yɛbɛtumi ayɛ dɛ awini. Nanso wohwɛ a sɛ yɛtoto yɛn nnoɔma yie kakraa bi na ahoɔden no ba soro a because Election deɛ yɛ anluusu sɛ sɛbia bro party foɔ no kɔto tiae o wɔn ho ankɔ hɔ ankɔyɛ dɛn ankɔto koraa wohwɛ president akuffo addo votes a ɔnyaa no twenty twenty a about two point one million na ɛyɛ dɛn ɛfiri so wɔn mu bebree nni gyidie wɔ party no mu wɔn mu bebree nni gyidie wɔ the leadership of the party no mu wɔn mu bebree nni gyidie wɔ the the candidate ɛyɛ dɛn yɛ present nti wohwɛ a bɛyɛ two point one anyɛ dɛn million ankɔto Ɛnna ɛmaa President Mahama nyaa one point seven million votes difference. Enti eh, yɛ a sɛbi agyidifo yi koraa yɛkɔ Presby, ɛtɔ da yɛfrɛ biribi nkenyan som, in the spirit of revival no, wonya kandifoɔ foforɔ na wɔba na wɔbɛsesa nnoɔma mu, na mmaamua ne mmabaawa no gye twi sɛ nea yɛn ani fa yɛn ahoɔden nni n'akyi. Sɛ yɛrekɔ Presby, ɛtɔ da a yɛtumi ka sɛ, Yɛnkɔfa sɔfo a ɔwɔ Konongo mmra me me kurom Asante Akyem Dɔme Abra, na ɔmmɛkenyan wɔn. Dɛ bi so koraa yɛde dɔme so ne ne yɛ dɛn ɛkɔ agogo na ɔne ɔmo akɔ yɛ bi a three days program bi wɔ hɔ koraa yɛsɛ fasting and prayers na ɔde nkenyan ayɛ dɛn aba mu sɛ ɛna akanfoɔ ɛka no sɛ nsuo koraa ɛkyɛ ɛtuom a ɛyɛ dɛn ɛyi hwa nti wo hwɛ a ɛɛ after sixteen years a nnipa no mu bi anya kwanya adi party no ani no yɛn kaa sɛ ɔmo nyɛ bi na mmom kakra a mo ayɛ no ɛyɛ mo de si hɔ a na nnipa foforɔ nso de na adwene ne nimdeɛ ayɛ dɛn atoa so but back to story no a meka no. Yɛhwɛ ma kɛnnu yɛ so. Na obi a kɛnnu yɛ so no, na kyerɛ sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛgye tumi in 2028 a, ɛyɛ sɛ yɛne NDC foɔ kɔ ntɔkwa. Na ntɔkwa a yɛrekɔ no, ɛwɔ sɛ mpanimfoɔ ka kasa bi sɛ yɛkɔ woro wɔn kaa wɔayɛ dɛn? afa wɔn abati. Na wonim, kaa wɔ ankasa no sɛ wohwɛ a, peteɛ hyɛ nnipa nsa a, yɛntumi nwura wɔn mfa abati. Panin yi ka sɛ yɛkɔ woro obi kaa wɔafa no abati a, na kyerɛ sɛ wotumi no na wode ahunahuna bi ne ahoɔden kɛseɛ bi ayɛ dɛn, rekɔtwi ayɛ dɛn, afa no so. So wahu? Enti ɛno koraa, before wobɛtumi aworɔ obi kawa afa n'abati, ayɛ sɛ woatwa ne nsa no ayɛ dɛn, afiri hɔ, ansa na woatumi ayi kawa no. Na n'abati paa deɛ, kawa biara nni hɔ a ɛtumi yɛ dɛn, ɛkɔ nipa abati. Na ɛkyerɛ sɛ, 2028 abatoɔ a yɛrekɔ deɛ, na kyerɛ sɛ yɛhia aniɛden, yɛhia akokoduro, yɛhia obi a, Osi nsuo mu ansa na wayɛ dɛ wahram. Na saa leadership wei, me deɛ me nsusuiɛ mu deɛ, me hu no sɛ nipa a wa demonstrate that track record no sɛ obetumi agye tumi mprempren yi ara ma yɛn ɛyɛ yɛ wura Kennedy Agyapong. Baako yi a ɔwɔ so yi deɛ, n'ano deɛ a ɛkɔeɛ no, ɔkyerɛɛ sɛ ɔnni saa akokoduro no. Na ma menkyɛ wo, abatoɔ a ɛkɔeɛ no, Electoral commission maa yɛ a space of seventy two hours sɛ ɔde bɛ make declaration me boa wo sɛ ɔka ma obi ate less than fifteen hours ɛna yɛ yɛ candidate a yɛde no kɔɔ yɛ sɛ ɔno election wakɔ gya yɛ dɛ atom. But you see saa arguments no eh ebi nom wɔ hɔ a ɔmo ka sɛ eh sɛ waa wo data kyerɛ sɛ ade no nkɔɔ yie ma wo adɛn na wo twɛn seventy two hours. Ɛɛ sɛ election no sɛ wahwɛ Ghana abakɔsɛm a fiti ninety two baa besi ɛɛ twenty twenty four apart from ninety two elections a yɛto presidential wie yɛ ansa na yɛkɔto parliamentary fiti ninety six yi ba nyinaa yɛto ne nyinaa yɛ dɛn ɛbɔ mu na botaeɛ ne sɛ party foɔ no a wɔde presidential akɔ wɔn a na ɛsan de parliamentary no yɛ dɛn ɛkɔ nti yɛn deɛ yɛn to mom na obiara nhwɛ mu hu deɛ ɛyɛ dɛn ɛkɔ. Nti when you are a leader na woyɛ presidential candidate a, you are not the candidate for yourself alone but you are the leader of the party then a wohwɛ wo wo ho na woasan ahwɛ ɔmo nso a ɔmo ayɛ dɛn aka ne nyinaa. Nti yɛntumi nka sɛ wo akɔhwɛ wo presidential data a bi a parliamentary no yɛnkɔ collation centres koraa nyɛ dɛn nkɔ yɛ nwiei na wo wo se woagye atom. Ɛba saa a ɛte sɛ captain a wo wo de ship nam po so. na emergency ayɛ dɛ esi, na wo se emergency si yi deɛ wowɔ live boat mmienu, woayi baako atena mu ɛna wode baako nso ama wo yere ɛna wose ɛneɛ yɛnkɔ na yɛnkɔbɔ amaneɛ ɛneɛ woduru a yɛmmɔ yɛn nsam ma hoo the captain and the wife they are saved. Woyɛ saa a in military rules ne protocol no wɔnom bɛtumi koraa abɔ wo tuo. Because ɔmo susu sɛ wo captain deɛ pɛ pɛ navy rules ne sea rules no you should be the last person a ɛwɔ sɛ to leave the boat because wo na ɛyɛ sɛ wo make sure sɛ you save lives so ahu nti wontumi nfa nipa nkɔ ako na wonka nkyerɛ no sɛ oh wo data yes you data mɛtumi akyerɛ wo but President Mahama wo kae twenty twenty na ɔnni data no bi na ɔwɔ bi ɛso ɔgyina ne nan so aa kaa sɛ ɔno election no koraa wɔn lose yi no wɔ win saa bɛ so na ɔlose with five hundred thousand votes o.

Nso ɔde akokoduro no a aka no yɛ dɛn gyinaa ne nkurɔfoɔ no ayɛ dɛn akyi na ɔrebɔ wɔn kyidɔm na wɔn sɛ monyere mo ho yɛn lusu yoo monkɔ collating centres mo make sure sɛ yɛnka nwie na nkurɔfoɔ moamfa asɔkɔ anyɛ dɛn annane mo akyɛnkyɛn yɛ deɛ yi deɛ wɔse ɔno ɔtee ne deɛ no daabi oo na wɔn yɛ wɔn sɛ oo ɛɛ data no kyerɛ saa sɛ data no kyerɛ saa a ɛyɛɛ dɛn na ɛmu sɛɛvee afei no yɛkɔɔ court ansa na court redane ama yɛn ɛnyɛ court na ɛdanee seven seats maa yɛn akyire a. Nka wɔ eighty seats pɛ na ɛyɛ dɛn ɛwɔ parliament so ask yourself sɛ if it's early concession no a affect the outcomes of the parliamentary election a how come did it have to take the court to reverse seven of them ɛmu sɛn nso na ɛnti mankɔ court amma court anyɛ dɛn ankɔ reverse na ɛnyɛ ne reverse saa na na ɛnyɛ ne reverse saa koraa no nkurɔfoɔ bi koraa se wɔn wɔyɛɛ saa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nnipa Ɛ ɛ basabasa basa yɛ nyɛ dɛn nsie wɔnom so wɔ yɛɛ saa in the interest and the peace of of the country but I tell you sɛ ɔmo ɔmo ɛka sɛ bia sɛ ɔmo hu yɛato aba firi ti ninety two abɛsi nnɛ me nua da bɛn na ntɔkwa sii ɛ wo wo mmerɛ so na ntɔkwa bɛsi you are in charge of national security you are in charge of the police wo na woyɛ ɛ head of police council ɛyɛ dɛn na ntɔkwa kɔsi saa berɛ no yɛato aba firi ti ninety two aa bɛsi nnɛ ntɔkwa ansi da nti ntɔkwa bɛn na ɛkɔsie na anim nyɛ ntɔkwa asɛm na ɔmo ka What they actually happened ne sɛ ɔkɔgye too mu ntɛm na yɛ a just for his image ne yɛnka sɛ oh nipa Simasi deɛ ɔyɛ asomdwoeɛ hene, ɔ ɔ ɔ ɔbrɛ ɔno ho ase, ɔyɛ bɔkɔɔ all in anticipation for the next election because ɛhɔ na ɔno ɔyɛ dɛn ɔredwen ho. Ba you see eh yɛ country yi ɛyɛ baabi a people really ride on those things, President Atta Mills a yɛbɔ ne din yi eh Nyame fa no nka yɛn nti. Eh, he rode on na ɔyɛ asomdwoe hene and and became a president. Eh, sɛ ɛno na na wei nso pɛ sɛ ɔyɛ a, yɛ yɛ ate ne to sɛ, Dabi o, wei deɛ ɛnyɛ asomdwoe hene asɛm o. Because, tie, wohwɛ in fact and in actual sense no, what actually happened ne sɛ, ɛyɛ wɔn mmom koraa no, the early concession na ɔyɛeɛ na ɛde basabasa yɛɛ dɛn? Ɛbaeɛ. Enti, what he did rather contributed to the instability at the moment. a na yɛyɛ coalition no yes wɔno deɛ na ɔyɛɛ no rather contributed to the instability me tumi nana makyɛ wo sie meyɛ lawyer ni meyɛ mmaranim ni nti mentumi nkeka nsɛm basabasa saa wonim berɛ a ɔgye too mu no ɛna ɛhyɛɛ NDC foɔ no kutu pa it sent a very clear message to them the message was that nkorɔfoɔ no has retreated ntɔkwa wɔn ntumi nyɛ yɛ dɛn nkɔ bio wɔnom deɛ wɔn tuo ne wɔn mayɛ nyinaa ayɛ dɛn agu hɔ. Wɔn asɛm a wɔka kyerɛ no sɛ monkɔ na monkɔfa deɛ ayɛ dɛn aka no nyinaa. That was the clear message that was sent to the NDC. Nti wɔnom nyaa akokoduro yɛ de kɔe. Na wonim me DC no, ma memfa hɔ no nsi. Me DC no nyinaa ne sɛ what is the point and what is the background a me lay foundation wei nyinaa ɛreka akɔsi sɛi. Mpaninfoɔ ka wɔn sɛ ne korakora ne sɛi. Ne korakora ne sɛ 2028 yɛnya ahaban yere a yɛyɛ dɛn yɛdwo. Nti 2028 no Sɛ Ɔpɛ obi de no akɔ ako na ɔde no na really nka ɛnyɛ yɛ dea no a, mpaninfoɔ se bedi ako din fata na ɛyɛ dɛn? Ɛfata no ako no. Ɛnyɛ nkwankwaa nnua ase. Na wo kɔtena nkwankwaa nnua ase na mmaa aduru hɔ na wote wɔn seeseesee na wo se yɛmfa nkɔ ako. Ɛyɛ dɛn de wo kɔ ako ma no yɛ yie? Ade yi ke nnuru yɛ so. Wo nso koraa wode ka one point seven million. Akufo Addo, it takee no a space of. Eight years, two election cycles ansa na ɔde te just twenty three thousand votes. Ɔsɛ aka ne nan pɛ. Oh ma oh oh nfa so ah ko fa dɛ nan pɛ wɛ. Dabi o ɔno wa gyina mu na wa ka ne nan o su sɛ o fa nsuo.
Oh you see if the logic of aka nan pɛ no is to be sustained ɔpanin then we should as well admit sɛ and extend the courtesy to NDC sɛ ɛnna ɔno nso wɔ fifty six nti ɔmo nso ɔmo ɛnna yɛ kɔ election bɛyi. Election biara yɛ completely new, nti ɛyɛ dɛn na wo wotumi ka kyerɛ me sɛ wo election na na wokɔɔ yɛ a woammɔ wo ho mmɔden? A wo boss, wo adwuma mu ha, wo wurapanin, mo baa yɛ a adwuma wura de adwuma hyɛɛ mo nsa no, mo first year no, na adwuma no a wɔpamoo boss a na ɔwɔ hɔ no a ɔde hyɛɛ wo nsa no, Mo mo baeɛ no mo first year na mo under perform mo thirty one point seven three percent that was what happened ɛyɛ den na watumi ka kyerɛ wo sɛ wowɔ aka nan pɛ na yɛntoa so because sɛ wohwɛ President Akuffo Addo votes a na na ɔnyaeɛ in twenty twenty na wohwɛ Doctor Bawumia votes a ɔnyaeɛ in twenty twenty four a wate President Akuffo Addo nso votes no by thirty one percent ebi a wo sɛ oh obi a Ɛɛ Ghanafoɔ na anto aba no nti bia ne kuromfoɔ deɛ bia ɔmo to ɛhɔ nso wo de compared to President Akufo Addo oh nya zero wɔ a lot of the polling stations and the sad part is sɛ ɛhɔ nom mpo koraa no ɔsaa te votes no so by sixteen percent wo de compare nti Akufo Addo perform sixteen percent higher dɔn Doctor Bawumia in the North ɔpɛni tie nie o President Akufo Addo in twenty twenty performed sixteen per cent higher than Doctor Bawumia in his own region. But initially ne yɛ see ɔno na ɛsupportee no na ɔtumi nyaa those regions no. Ɔna ɛyɛ dɛn?
Ɛyɛ ɔno ne candidature na ɛboa maa North mo tumi pickee those ɛyi. Sɛnea yɛde no sii hɔ sɛ yɛto no so aba no yɛhuiɛ no, ɔho, ɛna yɛde no sii hɔ no, so wahu, ɛna yɛhuiɛ sɛnea na obiara hu sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɔno na ɛsupportoo maa no kɔbaa saa. President, President Akufo-Addo's popularity is unmatched.

Nti woka kyerɛ me sɛ ne popularity yɛ dɛ saa bere a na twenty twenty yɛse wagu galamsey saa bere a twenty twenty yɛse wagu banks ɛso nkurɔfoɔ se four more for Nana wo kɔ ka wɔn se oh Nana de ɔyɛ ade na pointis no anyɛ dɛn amoa no wante bi yɛkɔ to twenty twenty aba no ade na wɔn anka four more for NPP because at that time the man's popularity was the one holding the party na wei no akyɛɛ sɛ popularity matters nti nipa no wɔnom nyii no ntuo mu a woyɛ dɛn a ɛnyɛ yie wo kɔ ka wɔn se oh O ɔyɛ the most marketable candidate yɛde no kɔ ɛbɛ yi ɛno na me mpɛ sɛ mɛte bi koraa no ɔpanin there is a different between visibility and marketability you can be visible but yet not marketable marketability kyerɛ sɛ acceptance yɛgye wo yɛ dɛ atum yes ɛwɔ soro yɛgye wo yɛ dɛ atum ɛna eh visibility kyerɛ sɛ presence wobɛtumi awɔ hɔ but yɛnyɛ dɛ yɛntɔ wo wate aseɛ Sɛ wokɔ iPhone wokɔ wokɔ phone shop na iPhone wɔ hɔ na Nokia thirty three ten wɔ hɔ a, sɛ wohu ne mmienu? Na deɛn na ɛka sɛ wobɛtɔ abɛtɔ? Wobɛkɔ akɔtɔ iPhone no. Nti the fact sɛ Nokia thirty three ten no ɛda hɔ no nkyerɛ sɛ ada hɔ akyɛ no nkyerɛ sɛ ɛkwan biara wosɛ na ayɛ dɛ wotɔ.